Gudden Owend bei Dikrich TV. Ech stinn elo hei beim US Memorial am Parc. Fest vun der Gemeng, deen 1984 zu Éiere vun deenen amerikaneschen Truppen opgeriicht gouf, déi Dikrech tëscht dem September 44 an dem Januar 45 befreit hunn. Duerch d'Rundstedt-Offensiv hat den Norden jo mussen zweemol befreit ginn. Viru genee 80 Joer war Lëtzebuerg vun der Nazi-Herrschaft erléist ginn, fir d'éischt den 9 September a Péiteng, Den Dag drop d'Stad Lëtzebuerg an den 11 de September schliisslech d'Gemengen aus dem Norden, also och Dikrech. Den 11 de September 2024, déi lescht Woch also, stoung Dikrech duerfir ganz am Zeeche vun der Erënnerung un dee groussen Dag. Fir unzefänke war duerfir fir d'éischt emol eng kleng Zeremonie an der Rue du 11 Septembre aberuff, Déi Strooss also, déi nom wichtegen Dag vun der Befreiung zu Dikrech benannt gouf. An Erënnerung un den 80. Joresdag vun der Befreiung krut d'Stroosseschild den 11 de September 2024 elo eng Erweiderung dobäi, déi den Dikrecher Buergermeeschter an den US-Botschafter zu Lëtzebuerg zesummen devoiléiert hunn, fir datt och déi kommend Generatioune genee wëssen, wat et mat deem Datum op sech huet, sou de fréieren Direkter vum Militärmusée Roland Gaul. Dono goung et, fir verschiddener am Jeep, weider Richtung Parc Municipal, wou d'Gemeng, de Militärmusée an d'Kulturkommissioun eng Gedenkzeremonie beim US Memorial organiséiert haten. Fir d'éischt huet dobäi de Buergermeeschter Charel Weiler un d'Afferbereetschaft vun deenen erënnert, déi sech fir d'Fräiheet vun eisem Land agesat hunn, ënner anerem och un déi véier Dikrecher, déi beim D-Day an der Normandie dobäi waren a wouvun nëmmen een de Krich iwwerlieft huet, awer natierlech virun allem och un déi amerikanesch Befreier, déi tëscht dem néngten an dem eelefte September eist Land vun der Naziherrschaft erléist hunn. D'Land, an deem mir haut friddlech zesumme liewen, existéiert nëmmen opgrond vum Courage, vum Engagement, a vun der Afferbereetschaft vun den alliéierten Zaldoten. 80 Joer bedeit och, datt d'Nokrichsgeneratiounen, a besonnesch meng, déi méi jonk Generatioun, d'Flicht huet, fir d'Erënnerung un déi, déi sech fir d'Fräiheet vun eiser Natioun a fir d'Demokratie agesat hunn, oprechtzerhalen a sécherzestellen, datt eist Vollek ni méi sou Epreuve muss erliewen. Duerno huet de Roland Gaul mat vill Emotioun un d'Detailer vun deem historesche Moment erënnert, wéi déi Alliéiert iwwer déi haiteg Ficelles-Bréck an Dikrech erakomm sinn, wou si voller Freed vun de Leit empfaang goufen, an déi spannend Momenter no der Befreiung Enn August zu Paräis, wou ëmmer méi kloer gouf, dass och Lëtzebuerg géif befreit ginn. Dat ass natierlech och hei bis op Dikrech duerchgesickert Obschonn Dikrech nach dunn an der Hand war vun däitschen Truppen, wat mer méi no un de September ugaange sinn, huet een awer gesinn, datt schonn esouguer hei zu Dikrech däitsch Truppen, déi nach ronderëmmer kasernéiert waren, déi sinn och a Richtung Däitschland zréckgezu ginn. Kollaborateuren, déi hei zu Dikrech gelieft hunn, däitsch Familljen, déi deemools zu der Kreisverwaltung gehéiert hunn, Déi hunn sech och aus dem Stëbs gemaach. An enger feierlecher Zeremonie hunn du Vertrieder vu Gemeng a Militärmusée souwéi den US-Ambassadeur Blummen beim US-Memorial néiergeluecht fir sech virun all deenen ze verneigen, déi den Asaz fir d'Fräiheet vun eisem Land mat hirem Liewe bezuelt hunn.

op Volmast gezu goufen. Dës ergräifend Momenter goufen ofgeschloss mat der Ried vum amerikaneschen Ambassadeur Thomas Barrett, deen houfreg war fir bei dëser Zeremonie dobäi ze sinn. Hien huet virun allem op deen enke Bond higewisen, dee Lëtzebuerg an d'USA verbënnt zanter dësem Moment vun der Befreiung, an deen et net nëmme fäerdeg bruecht huet Fridden hierzestellen, mee deen och an Zukunft soll als Garant fir de Fridde stoen.

Families can be destroyed, communities can be crushed if we do not continue to be mindful of the sacrifices necessary to preserve freedom. No der Gedenkzeremonie am Park war an der Aler Kierch d'Inauguratioun vun enger Ausstellung, déi de Militärmusée an enker Zesummenaarbecht mam Geschichtsmusée an dem Dikrecher Archiv op d'Bee gestallt hunn. Gewise ginn hei bis an den Oktober eran Fotoe vun der Liberatioun 44, déi och sollen dozou bäidroen, d'Geschicht nach emol weider ze vervollstännegen. Also u sech ass se einfach opgebaut ginn, esou wéi mer dat scho e bëssen an der Traditioun haten. Et war jo och schonn fir déi aner Liberatiounsjubiläen, sinn am Fong Fotoen ausgestallt ginn. Well d'Chance ass, zu Dikrech ginn et vill Fotoe déi verschidde Famillje gemaach hunn. A bei eis war einfach elo d'Idee, mir maachen nach erëm déi Fotoe, mee mir zéie e puer neier op. A mir hunn och probéiert dës Kéier wierklech sou wäit wéi méiglech d'Nimm derbäi ze schreiwen, fir de Kontext virzestellen, wien ass op der Foto ze gesinn oder wien ass drop an mir wëssen net ween et ass, datt d'Leit sech solle mellen a soen, hei mee gesi do ass nach een, deen heescht esou a esou, dat ass de Jempi an da kënne mir dat herno noschreiwen. Um Internetsite vun der Gemeng gouf iwwregens eng Extrasäit fir d'Commemoratioun ageriicht, Ville weidere Fotoen an Informatiounen zum Thema. Fir déi ganz Kommunikatioun ronderëm den Event huet d'Militärmusée och seng Studenten agespaant, déi sech domat och hu misse mam Thema ausenee setzen. Dem Musée ass et wichteg, a senger pädagogescher Aarbecht och duerfir ze suergen, datt d'Erënnerung weiderhin oprecht erhale bleift. D'Jugend allerdéngs misst een och mat den neie Medien uschwätzen. An do eben als Institutioun hu mer jo do aner Fräiheeten. Mir hunn Objeten, mir hu Fotoen, wou een dat ëmmer erëm ka mat deene Jonken opschaffen, kucken, bis hin zu eben, ech soe elo, vu Facebook, wat mer jo elo och mat eise Studente gemaach hunn, datt se op déi Plaz gaange sinn, Wou sinn déi Fotoen? Si hunn eng Foto geknipst, si hunn déi op den Internet gesat, si hunn de Kontext derbäi gesat, si hunn interagéiert mat hiren anere Jonken. An et ass dat, wou een et muss een dee Wee goen. Et däerf een net stoe bleiwen, nëmme Blummen op e Monument leen, dat geet net duer. Et muss een ëmmer echt e Schrëtt weider goen an drun denken, wéi maache mer et spannend fir déi nächst Generatioun. Fir den Ofschloss vun der grousser Gedenkzeremonie vum 11 September war dat ganzt Vollek iwwregens op eng Zopp vun der Arméi an en Humpen invitéiert, natierlech op der Liberatiounsplaz. Et ass wichteg, sech weider un d'Zäit vum Zweete Weltkrich z'erënneren an och mat deenen ze schwätzen, déi mat dobäi waren. Tatsächlech gëtt et zu Dikrech nach eng Partie Zäitzeien, déi 1944 d'Befreiung vun der Stad, den 11 September, materlieft hunn. Mir hunn der e puer vun hinne begéint. De Colas Behm an de John Baulesch waren am September 1944 fënnef respektiv 15 Joer al. Am Gespréich mam fréieren Direkter vum Militärmusée Roland Gaul, erënnere si sech un déi turbulent Zäit um Enn vum Zweete Weltkrich. De John Baulisch, deemools 15 Joer al, weess nach ganz genee, wéi déi Däitsch den zéngte September owes um siwen Auer d'Sauerbréck gesprengt hunn an hie mat senge Kolleege wollt mat der Nues virbäi sinn, fir alles matzekréien. An si hate keng Sprengstoff, si hunn net Fligerbomme gehat. Haten déi déi dono commentéiert a mir stungen, wou haut eng Fachschoul ass, dräi Haus vun der Bréck wech, do stunge mir fir ze héieren, wéi dat géif knuppen. Awer wéi d'Fënsteren iwwerall era agefuer sinn, sinn eis dat awer e bësse baang ginn. An dann no, wéi d'Amerikaner komm sinn, Déi Bréck hei, déi war net gesprengt. Dat war eng Chance.
Den Dag drop, dunn also den 11. September, konnten déi éischt amerikanesch Panzer iwwer d'Ficelles-Bréck fueren. De Colas Behm an de John Baulesch erënnere sech. Fir hei d'Bréck lei, wéi de Panzer komm ass, do hat ech fënnef Jar an zwéi Méint do. Ech weess just, datt ech, meng Mamm mech mat der Hand geholl huet doheem A mir sinn heihinner kucke komm, an si hat mer nach virdu scho, wéi de Krich schonn hei ënn, d'Offensiv, déi war schonn am Dikkregen Haiserkrich, ier dee Panzer hir do komm ass, an si hat mir een Roude Léiw schonn op d'Jackett gepëscht, a mat der Hand, an du sinn ech heihinner kucke komm, a méi kann ech, dat, dat hunn ech, d'Rechnunge net méi matkritt vun deem Dag. An du konnt d'Amerikaner net mat de Panzer riwwerfueren. Well si wier mat der Seit, mat de Ketten, genau lanscht d'Klinik komm. An dunn hu se d'Bild do geluet, wéi se et beim Entrepreneur Schuh hu se dat geholl an dunn hu se dat dohinner getätschelt an du gung et. An du koume se hei eran, wann ech mech gutt kann drun erënneren, waren et 21 Stéck. An si waren alleguerten, et waren dräi Schwaarz do drënner. Dat war fir d'alleréischt fir mir schwaarz Zaldote gesinn, déi iwwerhaapt schwaarz Leit gesinn hunn. Dunn hunn déi gutt Zäiten ugefaangen. No véier Jor laanger Ënnerdréckung, wou jiddereen sech huet mussen an Uecht huelen, fir näischt Falsches ze soen, waren si endlech fräi ze maachen, wat si wollten. Dem Colas Behm seng Famill sollt kuerz virum Enn vum Krich ëmgesiddelt ginn. D'Freed an der Populatioun war deemno grouss, wéi endlech d'Befreier komm waren a jiddereen, wollt dobäi sinn. Déi éischt Panzeren sinn eragefuer an déi hunn dunn eng Dréiung gemaach an déi sënn dunn a Richtung Foussgängerzon, wéi mir haut géife nennen, Richtung Groussgaass gefuer. An do war op der, wat een haut elo nennt, Liberatiounsplaz, dovu kënnt den Numm, wéi gesot, do waren dunn déi, de gréissten Deel vun der Bevëlkerung huet d'amerikanesch stiermesch begréisst, och mat Gedrénks. E bësse méi spéit ass d'Dikricher Musek huet sech organiséiert. Déi huet och nach e Festzuch ronderëmmer gemaach bis op d'Kluuster, wou den deemolege Buergermeeschter Theis ass op de Justizpalast d'Trapen erop geklomm. Deen huet do eng patriotesch Ried gen an et hunn e puer Amerikaner och e puer Wuert gesomme. Mee wéi gesot, et war eng Freed. Dat ass schwéier, ech weess et jo och nëmmen aus Erzielunge vun de Grousselteren a vun den Elteren. Et war no véier Joer Occupatioun erëm fräi. Deeg laang gouf dorophin an Dikrech gefeiert. Bis zur Ardennenoffensiv am Dezember 44 huet du fir all Dikrecher eng glécklech Zäit ugefaang. Nodeems sech déi däitsch Zaldoten hannert dem Westwall zeréckgezunn haten an déi amerikanesch Zaldoten an Dikrech den Uerder haten, zu Dikrech stoen ze bleiwen, Well déi Däitsch sollte vun Holland un ugegraff ginn, war weiderhi fir e puer Méint Partystëmmung an Dikrech. Mir sinn och do, ech war an der Spillschoul do, dat war déi, wou laut Meedercher Schoul do uewen do ass, do war d'Spillschoul, an da si mir aus der Spillschoul, mir sinn de September an d'Schoul gaange bis viru Chrëschtdag, bis da d'Rundstad du komm ass. An déi Zäit, mir waren nëmmen dräi, zwéin, dräi, zwéi Méint, an mir sinn da vun do, An der Tauschka op der Kluuster, wou d'Kluusterstuff ass, vis-à-vis, dat luch voll Amerikaner. An da se mer dohinner gaangen, dann hu mer déi net mat Rou gelooss, bis datt mer an der Jeep sutzen. Dann hu se déi en Tour mat eis duerch Dikrech gefuer. An deen Amerikaner, deen ëmmer bei eis war, deen huet eis ëmmer gesalzte Botter matbruet. Si hate Botter an de Béchsen. Do war Salz drop an dat war wonnerbar. Mir hunn dat esou gär geessen. Jo, mä si hunn ëmmer eppes matgedeelt. Mir krute grad esouvill Zigaretten, mir krute grad esouvill Knätschgummi, also mir hate vun allem. Awer d'Freed sollt net unhalen. Den Ugrëff iwwer Holland war mësslong, sou datt déi Däitsch zeréckkoumen. De 16 Dezember war déi ganz Populatioun vun Dikrech erëm iwwer d'Ficelles-Bréck an déi aner Richtung aus der Stad eraus evakuéiert ginn, fir de Wee fräi ze maachen fir d'Rundstad-Offensiv. De jonken amerikanesche Kapitän Kemp hat dat méiglech gemaach. An et sollt nach bis de Januar 45 daueren, ier Dikrech fir d'zweet a leschte Kéier befreit gouf, Deemools awer hu sech emol keng 200 Leit méi an Dikrech opgehalen.
Da wollte mer awer och op déi rezent Vergaangenheet zrëckkucken. Al Dikrech am Juli ass jo virun allem bekannt wéinst senge laangen Nuechten. D'Fest soll awer eigentlech och déi al Traditiounen erhalen. Duerfir wollte mir haut op déi méi folkloristesch Elementer kucken, de Kontra Matowend, an den Empfang vun de Brautpuerer um Dag vum offiziellen Optakt.
Fënnefanzwanzeg, fofzeg oder siechzeg Joer bestuet, dat packt net jiddereen a muss entspriechend gefeiert ginn. Op Al Dikrich ginn déi Glécklech nach mol extra belount mat engem Empfang am Haff vum ale Kolléisch um Ufank vum Fest. Mir maachen eng kleng Differenz an de Blummen, dat heescht d'Sëlwerkoppelen, déi kréien. Wäissblummen, d'gëlle Koppelen kreien orange, jo bëssen orange Blummen, well et asech keng gëlle Blummen ginn, an d'Diamanten Koppelen déi kreien dann rout, ee roude Bouquet. Dat ass alles als Biedermeier gemaach, wou mer och ganz flott sënn. Dat ass eng Traditioun déi et awer schonn länger hei elo gëtt. 2024 allerdéngs gouf et och en neie Rekord, nieft den zwou Diamanten an dräi Sëlwer Hochzäiten, goufen déi Kéier esou vill gëllen Hochzäite wéi nach ni virdru geéiert, aacht Koppelen am Ganzen. Jo, Dir sidd och hei, fir gefeiert ze ginn. Wéi laang sidd Der da scho bestuet? Ma 50 Jar, jo. Dat ass jo bal net ze gleewen, wann een Iech kuckt. Ech krich op der Gemeng.
Da waart Der awer nach ganz jonk.
Ech hat 23 Jar, jo.
Déi Zäit huet ee sech nach méi spéit. Méi fréi bestuet, well et huet een net dierften zesumme wunne wann een net bestuet hat. Besonnesch ech war Léierin hei zu Dikrech, dat war guer net gär gesinn. An Dir waart och nach dem President seng Léierin, sinn ech elo gewuer ginn. Jo, dat war meng zweet Klass wéi ech ugefaangen hu mat schaffen an et war eng ganz léif Klass. De Fränk war och ee léiwe Schüler, ech ka mech nach ganz gutt erënneren un déi Klass. Natierlech war dëst och ee besonnesche Moment fir den neie President vun den Amis du Vieux Diekirch. No de laange Preparativen ass hien elo siichtlech geléist a kuckt zouversiichtlech op déi kommend Deeg. D'Buede stinn, d'Krunnen, d'Zapkrunnen sinn ugeschloss a si wäerte lafen. D'Wieder schingt jo och gudd ze gin, mir sin wärt schon alles geléngen. Fir d'éischt awer emol geet et am Cortège mat de Brautpuer a Richtung Bottermaart, wou déi offiziell Ouverture vun Al Dikkrich ass.
Wéi war är Fahrt? Gutt, extra gutt.
Extra gudd! Extra! Wikkrich extra gudd! Ech giff nach eng Kéier matmaachen! Ass dat da schéin esou fir den Hochzäitsdag? Jo, et ass ganz schéin, jo.
Mir ware schonn dobäi bei 50 an och bei 25 an da sinn ëmmer frou fir op Dikrich zeréckzekommen. Dat heescht Dir wunnt guer net méi hei? Mir wunnen net méi hei, nee, scho méi wéi 50 Jar. Et ass awer eppes Exzeptionelles, dat heite Fest dann. Dat hei ass eppes Extraes, wat et scho soss néierens gëtt. An dann ass ee frou, wann ee kann dobei iessen. No der Ried vum Al-Dikricher President an dem Dikricher Buergermeeschter ass op der Beschplaz fir d'éischt d'Schlësseliwwerreechung un d'Amis du Vieux Dikkirch, ier dann offiziell d'Brautpuerer geéiert ginn. Duerno réischt ass d'Fest offiziell lancéiert. Dräi Deeg an dräi Nuechte méi spéit, dann ass an Al Dikkrich d'Kaarteféiwer ausgebrach, de Kontramittowend op Al Dikkrich ass eppes fir Kenner an der Matière. Eigentlech ass dëst e Kaartespill aus dem Norde, wat scho quasi virum Ausstoung

Et ass dëst ee vun de gréisste Kontramitt-Tournoien aus dem Land, bei deem et net nëmmen drop ukënnt, déi beschte Kaarten ze hunn. Kann een awer och. Den Witz dobäi ass awer, datt vill och e bëssen sech Zeeche ginn, ween wéi eng Kaarten huet, ween déi beschte Kaarten huet. Gëtt een net op eemol e bëssen, wann een ufänkt e bësse mat zwinkeren oder et huet een op eemol e puer, Puer Fanger, esou 3 Fanger op der Kaart, dat sinn dann 3 Trompen, an wou een dann sengem Vis-à-vis iergendwéi weist, wou een drun ass a wéi déck een besat ass. An dat ass am Fong de Witz dobäi, wou déi aner dann och net rausfannen, an dat ass de Reiss beim Sack. Déi Spiller a Spillerinne mat de beschte Nerven ginn dann um Enn op dësem Rouleau veréiwegt a kréien och nach eng Trophée mat heem. Oder dat ass elo dëst Joer de Präis, dee mer hunn, eng Brauerei. Eng Bronze vun der Dikkrecher Brauerei, wou agravéiert ass, De Vainqueur vun dem Tournoi vun dësem Joer, dat ass dech, an e klenge Präis, Geld, also Suen, de Gewënner kritt och eng kleng Zomm vu Suen dee Moment. Mee et ass net dat, wat dat Wichtegst ass. Do si Leit, déi kommen elo schonn 30, 40, do si Buergermeeschtere vun hei oder vun do, déi kommen, oder déi kommen all Joers heihinner, well et hinnen hei Spaass mécht dee Moment. Déi fréi Verléierer iwwregens, déi spillen och e Jeu fir sech ënnerenee weider. A wee guer näischt mat Kaartespillen um Hutt huet, fënnt trotz allem nach ëmmer en Amusement. Ze iessen an ze drénken gëtt et egal wéi, an op all Eck gëtt iergendzwousch Musek gespillt, um Konter am Meetowend iwwregens och an der aler Kierch.
Vun Al Dikrich dann eriwwer bei Hashtag Nei Dikrich. D'Biergerbedeelegung bei der Entwécklung vun der Zukunft vun Dikrech ass zanter dem Juli ofgeschloss. Nieft deenen offiziellen Participatiounsméiglechkeeten, Do wollt d'Gemeng och nach ganz onformell vun der Jugend wëssen, wat si sech fir Hashtag NeiDikrich wënscht. Mat Hëllef vum Jugendbüro Éislek konnten deemno och déi Jonk sech abréngen. Fir unzefänken huet de Jugendbüro Éislek duerfir emol säi Lager am Hall vum Internat Jos Schmit opgeriicht, wou vill Jugendlecher passéieren. An si waren och direkt bei der Saach, sinn net laanscht gelaf, mee ware frou, ëm hir Meenung gefrot ze ginn. Wat wichteg ass, ass einfach, dass déi Jonk dann eben och matbestëmme kënnen, wann eppes geännert gëtt, well et och Plaze sinn, déi si notzen. Dat heescht, ech kucke e bëssen, Profité ech mol, hale ech hei gären op? Wa jo, wéi wat? Einfach, fir erauszefannen, Wat si Saachen, déi déi Jonk uspriechen? A wa Plaze sinn, wou se sech net esou gär ophalen, fir erauszefannen, Wat ass dann do, wat Iech vläicht feelt? Oder wat kéint een do vläicht eppes Klenges, souguer geet vläicht heiansdo schonn duer, fir dass d'Plaz dann einfach méi genotzt gëtt? Oder sech do méi wuel spieren. An dobäi hate si ganz spontan direkt e puer Ideeën a Wënsch. Zum Beispill méi Strandgefill op der Dikrecher Plage mat eventuell enger richteger Piscine. Oder awer. Ma ech hat schonn hei opgeschriwwe fir Automaten, well déi an der Schoul net méi erlaabt sinn, mat wou een sech eppes Klenges fir z'iessen oder drénke ka siche goen. Oder eeben eng Schaukel fir an de Bausch Sauer. Eben awer fir Jugendlecher, an datt net alles ëmmer fir d'Kanner bei esou Saachen ass. Och Automater oder sou méi Plaze, Bänke fir Jugendlecher einfach sou fir ze sëtzen, méi puer Méiglechkeete méi, well sinn Bänken laanscht der Sauer sinn ëmmer ëfters mol besat, dat heescht jo. Vläicht och méi cool Bänke méi fir ze leien, oder?
Am Zentrum vun Dikrech iwwerdeems gi sech méi kreativ Caféë gewënscht, Terrassen, déi och kënnen am Wanter genotzt ginn, méi Gréngs, méi Faarf, eng besser Beliichtung an e Stadkär, dee besser zougänglech ass fir Leit mat spezifesche Besoinen, méi rollstullgerecht a mat Luuchte fir Blanner. Un Ideeën feelt et deemno net. Am Groussen a Ganzen awer haten déi Jonk, déi ugeschwat goufen, net vill ze meckeren. Si si gär zu Dikrech a fillen sech hei ganz wuel. No dëser éischter ganz positiver Experienz hat de Jugendbüro Éislek zesumme mam Architekturbüro WW Plus nach en zweete Stand hannert der Piscine an der Rue Mäerten opgeriicht. Och hei schéint sech ze confirméieren, datt déi Jonk, déi sech zu Dikrech ophalen, zimlech zefridde si mat der Stad Dikrech. Ech ginn éischter sou zefridden. Also mir kruten och vill Äntwerten, et ass alles top, si wëllen näischt änneren, et ass alles do wat se brauchen. Dat krut mer och ganz vill als Feedback. Awunner sinn et éischter sou, jo wéi gesot, sou Sëtzméiglechkeeten, Beem, awer et ass net, datt se net och schonn sou zefridde si wéi et elo ass. Deelweis e bësse méi komplizéiert fir wierklech Problemer erauszefannen, well déi si mat alles zefridden. Mee anerersäits, ech fannen dat vläicht och méi einfach, well dann kommen déi bei eis, jo dat doten ass ganz ok, ech sinn dobäi zefridden an dat gëtt eis och en gudde Feeling an ech mengen dat ass och eng gutt Saach dann och fir Dikrech. Ok u sech Dikrech ass awer eng flott, dat ass eng flott Stad, ass net esou problematesch wéi op en aneren Deel. Dat ass wierklech interessant déi zwou Parteien e bëssen den Kontrast ze gesinn. Ideeën a Verbesserungsvirschléi gouf et trotzdeem. Am Kader vun Hashtag NeiDikrich wäerten dës vum Architekturbüro WW Plus analyséiert ginn an dann mat an d'Bürgergutachten afléissen. Dat wäert am Hierscht public gemaach ginn.
Wéi sou vill Veräiner hunn och d'Guiden a Scoute vun Dikrech ëmmer méi Problemer Leit ze fannen, déi sech abréngen. Scoutschafen a schäfinne sinn e seelent Gutt ginn. Awer firwat eigentlech? D'Giedner Scoute sinn en enorm aktive Club mat e lauter begeeschterte Kanner a Jugendlechen.
Al Dikrech 2024 um Stand vun der Baurekichen beim Friddensgeriicht. Déi ass fest an den Hänn vun den Dikricher LGS. Hei ginn si eemol am Jor fir 5 Deeg alles wat si kënnen an hunn awer dobäi hire Spaass. Jo, d'Gruppe Kichelcher man ech gär, wann ech net grad mat Tattoo gesprëtzt gi gell. Mir schaffen, mee et ass awer iergendwéi awer och kee richtegt Schaffen, also mir si méi esou Spaass schaffen, gesinn ech dat méi an. Jo, soss wär ech och net komm. Ech fannen mir si bësse wéi eng Famill hei. Also et mécht wierklech Spaass all Freides an d'Versammlung ze kommen. Mir hunn einfach eng gutt Zäit an och hei hei schaffe mer eigentlech mee mir hunn och Spaass dobäi. Also mir schwätze vill mateneen, jidderee kennt sech an. Jo, dowéinster sinn ech och sou laang schonn hei. U Memberen feelt et de Lëtzebuerger Guiden a Scouten zu Dikrech net. All Freideg Owend treffe si sech an hirem Chalet am Floss, wou einfach gespillt a gebastelt gëtt, wou een awer och léiert sech an der Natur zurecht ze fannen a mat der Natur ze liewen. Hei kann een eppes erliewen, awer och Frënn fir d'Liewe fannen. Et gefält mer sou gutt hei drun, dat mer ganz vill an der Natur maachen an och schnëtzen an. Dat mer och ëmmer op ee Summercamp ginn an mer heizou och Weekender maachen. Mir ginn an ee Camp an Holland, op Rotterdam, op de Scoutszentrum. Dat wäert mega ginn. Do ginn och d'Cheffen an d'CaraPio mat Risesacksen. Mir gefält et am Wanter gutt, wa mer op Schlittschong fuere ginn. De Summercamp ass och cool an et mécht mer Spaass, wa mer Stratego spillen. Ech hunn et gär well mir sinn vill an den Natur a mir kann den Natur hëllefen an well ech kann mat mäi Frënn spillen an ass mega schéin den Natur.
Awer fir déi Aktivitéiten all bäizebehalen, brauch et Cheffen, déi Versammlunge preparéieren, Aktivitéite guidéieren a surveilléieren. Déi allerdéngs ginn ëmmer méi seelen. Ëmmer méi Jonker gi studéieren a fannen dann net méi onbedéngt Zäit, de Weekend och nach grouss Verantwortung z'iwwerhuelen. Ob dat déi eenzeg Ursaach ass, sief dohigestallt, Tatsaach ass op alle Fall, dass et ëmmer méi schwéier gëtt, Leit ze fannen, déi déi Chef sinn, awer wéilten net méi dorop verzichten A si frou fir alles, wat si dobäi selwer geléiert hunn. Et ass heiansdo ustrengend, et ass vill organiséieren an awer et ass eppes, wat ee beräichert. A wann d'Kanner herno driwwer laachen a frou sinn, dat ass d'Pai souzesoen fir dat Ganzt. No awer am grousse Ganzen ass et awer schonn ee flotten Investissement, also vun Zäit, déi s de raschtes, wat s de zréckkënns, wat extrem flott ass. An och elo, wou grad d'Kanner do spillen, vu Bibber, déi ech viru siwe Joer haten, déi mech, Nach ëmmer als hirech éischt Chef sou gesinn a mech och ëmmer all Kéier freeën ze gesinn. Bass awer glécklech dass mir déi Zäit ragestach hues wou s de e puer méi jonk waars. Also selwer Loscht krut fir eemol eng Hand mat unzepaken? Dann zéck net a mell dech un oder gi op d'mannst eemol laanscht Luussen Freidesowes am Floss Hei ass ëmmer eng lass.
D'Amy Dellock vun Dikrech iwwerdeems déi schéine kee Problem ze hunn Nowuess ze fannen. Et ass dëst och en nach zimmlech jonke Veräin. Déi éischt Amis de Lock Dikrech waren 1995 gegrënnt ginn en vue vum Bau vun enger Uergelandraler Kierch, wat dunn 1999 och Realitéit gouf. Vun 2000 un dunn wollten si och de Bau vun enger neier Uergelander grousser Kierch virundreiwen, awer duerfir huet et nach en zweete Veräin gebraucht, den Uergelbauveräin Dikrech, wéi mam Asaz vun deenen zwee Cluben 2016 déi nei Thomas-Uergel stoung, hu béid Veräiner schliisslech fusionéiert, den Numm. vun den Amis de l'Orgue, dee gouf bäibehalen.
Fir de Bau vun enger Uergel gëtt meeschtens en Uergelveräin gegrënnt, fir déi néideg Moyenen zesummen ze kréien. A wann d'Kiercheninstrumenter bis steet, léist sech de Veräin dacks nees op. Anescht awer bei den Amis de l'Orgue, déi zanter dem leschte Jor, also siwe bis aacht Jor nom Bau vun der Thomasuergel, eréischt sou richteg aktiv gi sinn. Mir sinn am Fong elo erëm op engem neien Ulaf, well bis dat Instrument, wat mer elo hei stoen hunn, gebaut war, 2016, dunn, jo, da verleeft dat erëm e bëssen. Dat heescht, dann ass dat Instrument do, dann ass de Kaddo ukomm, dann päerkt een en aus an da spillt ee e bëssi domat an da verléiert een awer schonn erëm déi eng oder aner Interessenten, déi, déi am Fong haaptsächlech do ware fir déi Uergel unzeschafen an dunn hu mer eis e bësse misste nei forméieren. Dat ass eis elo gegléckt a elo hu mer en neien Elan, eng grouss Motivatioun an elo presentéiere mer flott Saachen.
Vum lescht Joer un invitéieren d'Amis de l'Orgue duerfir eemol de Mount sonndes owes op en Uergelconcert vu 40 Minutten an der grousser Kierch mat all Kéier engem aneren Organist. D'Amis de l'Orgue hunn neien Elan krut, ënner anerem duerch e ganz jonke President vun net mol 30 Joer, dee selwer Organist ass, grad ewéi e ganz jonke Comitésmember, deen elo wäert Uergel studéiere goen. Mat zwee vun aacht jonke Membere sinn d'Amis de l'Orgue zwar nach kee Jugendveräin, awer een, deen d'Jugend unzitt a fërdert. Och wa mer elo keng jonk Leit vläicht am Comité hunn, hu mer awer jonk Leit, déi heihinner Concerte spille kommen. Esou wéi zum Beispill d'Tamara, wat den 29 September hei wäert e Concert spillen. Dat ass och Uergelstudentin. Dat ass zum Beispill e grousst Nowuesstalent, de Julien. Dem Tamara säi Brudder ass och e jonken Organist, deen och hei reegelméisseg Masse spillt. Dat heescht, et si jonk Leit do. Déi Uergel spillen, a si musse jo net d'office an e Veräin kommen, mee mir si scho frou, wa se e Concert fir eis spillen. Un Nowuess fir d'Uergel feelt et also net. Mat dem Appui vu sengem Proff, dem Maurice Clement, huet dee jonke Julien Landers elo och d'Decisioun geholl, fir Uergel ze studéieren. Zu Leipzig, op enger Schoul, déi den däitsche Komponist an Organist Felix Mendelssohn himself an d'Liewe geruff huet. Uergel ass wuel net onbedéngt de grousse Renner bei de Museksschüler, well et dacks ze vill mat Kierch an aler Musek a Verbindung bruecht gëtt. Fir de Julien awer ass Uergel einfach dat Instrument mat de meeschte Méiglechkeeten an duerchaus och eent, dat sech fir modern Musek eegent. Haaptargument wier vläicht och hautzedags an der méi moderner Zäit, dat ee kéint och soen, Op der Uergel kann ee modern Saache spillen, zum Beispill Filmmusek geet ganz gutt. D'Uergel ass jo am Fong bësse wéi esou een Ein-Mann-Orchester. Et huet ee vill verschidden Instrumenter, déi ee kann drop spillen an do dowéinst mengen ech dat mat modernem Repertoire, mat Filmmusek oder Ähnlechem, dat ee scho ka Leit motivéieren, net nëmmen déi vläicht agetrëppelt klassesch Stécker ze spillen. Vläicht kënnt och Dir Iech jo am Kader vun engem vun den nächsten Uergelconcerten zu Dikrech begeeschtere loossen. Fir déi nächst Saison hunn d'Amis de l'Orgue op alle Fall schonn eng 10 Concerte fest ageplangt, mat bal nëmme Lëtzebuerger Organisten an enger Organistin, deenen hiert Spill och ëmmer ënnen an der Kierch op engem groussen Ecran ze gesinn ass. De 17 Oktober allerdéngs steet och ee méi spezielle Concert um Programm, wou den Intendant vun der Musek um Schlass zu Versailles wäert op der Uergel spillen, de Nicolas Bucher. dee mat engem ganz flotte Mendelssohn-Programm heihi kënnt, well e grad eng Opnam lancéiert huet d'lescht Joer mat der Integrale vun de Mendelssohn-Sonaten, déi ganz vill Succès huet. An dee koppele mer dann zesumme mam Ensemble Cantica. dee bekannt ass hei am Norden, dee lauter flott engagéiert Sänger, säit éiweg funktionéiert dee Veräin ganz gutt, huet an déi deele sech dann dee Concert och mat Mendelssohn. Et gëtt e renge Mendelssohn Concert an et ass also e bëssen eppes Extras. De Rendez-vous dofir am beschte schonn elo notéieren.
Dëse Summer ass d'Firma Metro vun Dikrech an d'Industriezon Um Fridhaff geplënnert. D'Entreprise, déi schonn bal 65 Joer an den Hänn vun der selwechter Famill ass, huet besonnesch déi lescht 20 Jor staark evoluéiert. Den traditionellen Heizungsbetrib liwwert haut all méiglech modern Energieinstallatioune vu Palaiddiewe bis zu Photovoltaikanlagen. Do hunn déi al Raimlechkeeten an der Sauer Wiss einfach Net méi gepasst. Dovun konnte mir eis am Virfeld vun der Plënneraktioun iwwerzeegen.
Fréijoer 2024, Den Oliver Jacob, deen d'Firma Metro zanter 25 Joer an drëtter Generatioun féiert, schafft un de leschte Virbereedungen, fir der Firma Metro och no baussen eng nei Identitéit ze ginn. Nodeem hien de Betrib scho virdrun de modernen Zäiten ugepasst huet, huet hie viru véier Joer ugefaangen, en neit Gebai ze plangen. De Grousspapp huet 1960 genau op dëser Adress ugefaangen an do sinn dann an der Zwëschenzäit e puer Bauphasen ugebaut ginn, no ënnt, no hannen, fir d'zweet Kéier no hannen. Elo hu mer virun 15 Joer an enke Stack drop gesat, wat awer effektiv eng grouss Garage ass. Et ass fir de Betrib an der Gréisstennuerdnung wou ech lo sinn, ass et net net méi effikass genuch. Net nëmmen huet den Oliver dem Betrib ganz nei Geschäftsaktivitéiten, wéi Wärmepompelen a Solaranlage bruecht, och huet hien d'Zuel vun de Mataarbechter staark erhéicht. Haut beschäftegt de Betrib eng 40 Leit, bal ee Véirel dovun am Bürosberäich. Ugefaange mat der Sekretärin, déi fir d'Depannagen zoustänneg a schonn iwwer 10 Joer beim Metro beschäftegt ass. Dobäi kommen zwou Persounen an der Compta, déi esou wäit wéi méiglech in-house gemaach gëtt a wou och de Molliver seng Schwëster Lee mathëlleft. Um éischte Stack da si véier Techniker ënnerbruecht, déi de Kontakt mam Client maachen. Hei si mer elo um éischte Stack vum. Vum Meefamilljenhaus, wou fréier mengen Elteren, mengem Papp säi private Büro war an hir Schlofzëmmer, hu mer ëmgebaut. Zum Beispill heibannen ass den Thomas, deen den Här Geisen, deen déi meescht Leit kennen, dee leider nach just e Joer ze schaffen huet. An de Julien ass och e gutt Beispill, wéi mir hei schaffen, wéi mir d'Leit eropbréngen. De Julien huet virun engem Joer nach um Chantier geschafft, huet sech vun ënnen eropgeschafft an ass elo Techniker zënter bal engem Joer. An dat heescht, mir fördere se, eis Leit, a forméiere se esou wäit, wéi et nëmme machbar ass. Dem Oliver Jacob seng Firma hält allgemeng vill Wäert op Formatiounen, déi haut den A an O am Heizungsberäich wieren. An duerfir ass d'Plaz an deem fréiere Garage an der Sauer Wiss, un déi mat der Zäit ugebaut gouf, elo definitiv net méi adaptéiert. Grad esou fir de Recyclage, deen hei zimmlech improviséiert gemaach muss ginn, trotz super Dreckskëscht-Label. E grousse Problem an der Sauerwiss ass och de Stockage fir déi bal 500.000 Piècen, wou esou e Betrib geréiere muss. Mä dat ass de Serge, dat ass eise Magasinier, dee momentan eise Chaos geréiert. Dee kritt déi gréissten Erausfuerderung fir dat heiten. Uewenop propper ze stockéieren an anzelueden, dass mer fir eng Struktur dran ze kréien.
Nach ass et bei eis um Tournagen net esou wäit, awer dat neit Gebai um Fridhaff steet schonn an hëlt bannenan sou lues Form un. Par rapport zum ale Gebai ass dat hei de rengste Luxus. Um Rez-de-chaussée gëtt et just ee risegen Empfangsberäich, zwee grouss Konferenzräim an natierlech déi absolut modernsten Heizungsanlag. Besonnesch impressionant déi riseg Hal fir d'Gestioun vun de Piècen, wou lo mat Hochregaler fir Paletten a Gitterboxe soll geschafft ginn, wou dann all Chantier seng. eege Piècë beieneen huet. Ech hu prinzipiell alles geplangt. Ech war vun Ufank un dobäi mam Architekt, vum Planning hier. Do hu mer bal zwee Joer dru geschafft, fir d'Struktur. Déi Säit ass alles, wat d'Liwwerung ass. Dee Raum do geet alles eraus. Hei ass Stockage. D'Jonge fir dat, wat mer dohinne gesinn hunn, dass de akafe gees, dat ass fäerdeg. Hei geet elo alles nei iwwerlëschten. Ech mengen, mir sinn amgaangen net nëmmen eist Bild, dat heescht eis Identitéit ze wiesselen, mir sinn och amgaangen ze reorganiséieren, ze digitaliséieren, fir eben prett ze si fir d'Zukunft, wat d'Zukunft eis bréngt. Schonn nëmmen zwee Méint drop, da fëlle sech d'Regaler selues. Och wann nach net am Gebai geschafft gëtt, sou maachen d'Mataarbechter direkt vun der Stockage-Hal Gebrauch. an där elo och en eegene Recyclingberäich ze fannen ass. Véier Joer hat et gedauert, bis dem Oliver Jacob säin Dram Realitéit gouf, d'Firma, déi säi Grousspapp 1960 iwwerholl hat, an d'Zukunft ze féieren. Déi nächst 65 Joer vun der Firma Metro kënnen elo kommen. Et ass e super Gefill. Ech mengen, ech sinn och stolz op mech an op d'Firma Metro, wat mer hei, wat mer hei geleescht hunn a wat mer hei elo stoen hunn. D'ganz Ekipp ass benzeg, fir, fir hei uewe kënnen unzefänke mat schaffen. Mir hu schonn an der Hal, wéi Der gesinn hutt, ass jo schonn en Deel Material hei uewen. Dat heescht, d'Jonge kommen all Dag och mol nach Material hei uewe scho sichen. Dat heescht, et fänkt schonn un, Partie intégrante vun der Firma ze ginn. An der Tëschenzäit huet de Betrib seng Dieren um Friddhaff opgemaach. Am Oktober dann ass eng grouss Porte ouverte geplangt, wou jiddereen sech kann ukucken, wat aus deem klenge Familljebetrib an engem Garage an der Sauerwiss entstanen ass.
D'Summervakanz ass eriwwer. Haut war och zu Dikrech den éischte Schouldag fir d'Kanner aus der Grondschoul. Iwwermuer dann ass et esou wäit fir d'Lycéesschüler. Bei där Geleeënheet wollte mir dofir profitéieren, fir och eis Rubrik Eng Minutt zréckgekuckt an de Kontext Schoul ze setzen.
D'Loi Kirpach vum 10 Abrëll 1881 huet zu Lëtzebuerg d'Schoulflicht fir Kanner tëscht 6 an 12 Joer agefouert. Am Februar 1804 awer scho stoung den ëffentlechen Unterrecht um Ordre du jour vum Dikrecher Gemengerot, an och an engem Dokument vun 1830 war rieds vu Schoulklassen. Éischt Schoulpläng vum Lëtzebuerger Entrepreneur Pierre Joseph van Dreiken aus dem Joer 1844 weisen op eng Schoul an der Alstad hin. Enn vum 19 Joerhonnert goufen et zu Dikrech souguer 10 Schoulen, déi awer dacks aus nëmmen enger oder just e puer Klasse bestanen hunn. 1898 huet de Gemengerot vun Dikrech duerfir de Bau vun enger Jongeschoul decidéiert, déi no laangem Hin an Hier Ufank 1900 op der Kluuster hannert der Kierch vu lokalen Handwierker gebaut gouf. Rieds dorun ugebaut war vun 1949 un déi éischt Hotelsschoul, déi 1969 duerch e kriminellt Feier zerstéiert gi war. Ënnen am Keller vun dësem Gebai lounge laang Joren déi réimesch Mosaiken, déi 1926 an 51 op der Esplanade fonnt gi waren a wouvun elo een am Geschichtsmusée ze bewonneren ass. 2004 huet de Gemengerot gréng Luucht ginn, fir en neie Schoulkomplex ronderëm d'Bour Kierch. Déi bestehend Gebaier goufen dorophi sanéiert an d'Schoul duerch e Précoce, eng Maison Relais an eng Sportshal erweidert. Zanter der Rentrée 2010, 2011 ass hei Plaz fir 30 Primärschoulklassen a 600 Schüler a Schülerinnen.
Voilà, domat si mer um Enn vun eiser Emissioun ukomm. Ech hoffen, eisen neie Look vun Dikrech TV gefält Iech. An deem Sënn géif ech Iech bieden, elo och nach ganz bis um Enn ze kucken, well och de Schluss vun eiser Emissioun wäert sech vun haut un änneren. Virdrun awer kritt een natierlech wéi gewinnt nees den Agenda presentéiert. Ech wënschen Iech dobäi vill Spaass an och nach eng gutt Zäit bis den nächste Mount. Äddi!
Nach bis Enn September ass an der Galerie vum Kulturhaus déi nei Ausstellung vum Dikrecher Fotoclub. Vu Landschaftsfotografie iwwer abstrakt Konscht bis hin zur Stroossefotografie wäert een nees an de Genoss vun dem ganz villfältege Schafe vum Veräin kommen. Den 20 September ass zu Dikrech nees d'Arrivée vun der drëtter Etapp vum Skoda Tour de Luxembourg mat Arrivée op der Cluster. Well vill Haaptstroosse gespaart sinn an op ville Plazen e Parkverbuet gëllt, sollt een deen Dag am beschten den Auto stoe loossen an och net mam Auto op Dikrech kommen. De 27 September ass nees Zäit fir d'éischt Kiermes op der Cluster, wou sech Grouss a Kleng eng Woch laang vu mëttes 12 bis owes um 10 ameséiere kënnen. D'Kommissioune vum interkulturellen Zesummeliewen a vun der Chancëgläichheet invitéieren den 28 September mëttes an der Grondschoul op ee Forum des associations, wou sech d'Veräiner vun Dikrech dem Public presentéiere kënnen. Den Dag drop dann fänkt an der Porkierch owes um 6 déi nei Saison vun de Jeux de l'Orgue un, op déi d'Amis de l'Orgue. Vun Dikrech eemol de Mount invitéieren. Wärend 40 Minutte kënnt een all Kéier an de Genoss vun engem aneren Organist. De fënneften Oktober dann huet de Celtic Dikrech eng zweet Editioun vum Celtic Duathlon geplangt. Beim éischten Duathlon am Oktober 23 waren net manner wéi 123 Athleten um Start, sou datt een och fir dëst Joer mat engem grousse Succès rechent. Den 11 Oktober iwwerdeems fänkt am Kulturhaus déi 21 Editioun vum Festival d'la Gravure un, wou Kënschtlerinnen a Kënschtler vun iwwerall aus der Welt ausstelle wäerten. Déi Kéier sollen 112 Gravuren exposéiert sinn. Am Mëttelpunkt steet en argentinesche Kënschtler, dee viru kuerzem verstuerwen ass.